Storja oħra mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Casa jisimha Elija. Fit-triq kien joqgħod wieħed jismu Elija. Kien fih karattru. Praspar waħdu. Il-gost tiegħu li jara kif jagħmel biex jiġbed l-attenzjoni, ukoll jekk jaqa' ż-żufjett. Ma kienx iħabbel rasu. Kien hemm min kien iqisu baħnan. Iżda llum nifhem li ma tantx kien baħnan. Meta kelli xi tmintax-il sena u kont għadni kif bdejt naħdem, ferħan li issa kelli l-flus fil-but, kont sirt ħabib tiegħu għalkemm kien ikbar minni fis-snin. U kien minn din il-ħbiberija tagħna li sirt naf aktar dwar Elia. Darba qalli li meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, ommu daħħlitu abbati biex forsi jrabbi xi ftit għaqal. Lejla waħda, kellu jgħin lil Patri Rafel waqt il-barka ta' filgħaxija. Dan Patri Rafel kien bniedem nervuż għall-aħħar u kull kuntrarju kien idejqu. Elia mar il-knisja u daħal fis-sagristija jistenna lil Patri Rafel. Fis-sagristija ma kien hemm ħadd. U Elija ddejjaq idur u jaqgħad waħdu hemm ġew. Beda jara x'ħa jivvinta. Fl-aħħar beda jiftaħ l-armarji li ma kinux maqfula u f'ħin minnhom lemaħ flixkun inbid tal-quddiesa. It-tentazzjoni għelbitu. Mexa fuq il-parir ta' kittieb famuż u biex jeħles mit-tentazzjoni ċeda għaliha. Fetaħ il-flixkun, ħa belgħa, għoġbu u ħa belgħa oħra, u oħra, u fl-aħħar ħassu stordut. Iżda hekk kif kien sejjer lejn id-dar, jitfaċċa Patri Rafel li ma ħallihx jitlaq. Aqbad dak il-fanal u ejjex sar il-ħin! qallu l-Patri. Elija li kien jibża' minn Patri Ravel daqs il-baħar ta' Jannar, qabad il-fanal li kien imwaħħal fuq lasta twila u beda miexi wara Patri Ravel għal fuq l-artal. Waqt li Patri Ravel kien qiegħed jgħid l-aħħar talbiet, Elija kien rkubtejh fuq l-aħħar tarġa tal-artal, jipprova jżomm sod biex ma jaqax. Imma fl-aħħar ma felaħx hekk iżomm aktar. L-inbid kien qed jagħmel tiegħu. Il-fanal beda jixxengel u l-ftit nies li kien hemm fil-knisja indunaw li Elija kien ġralu xi ħaġa. Fl-aħħar Elija kellu jagħti ruħu b'mirbuħ lil għasir il-għenba ffermentat. Telaq il-fanal u dan niżel b'tisbita kbira ħdejn Patri Rafel li hekk kif sema' dak il-ħoss, inħasad u qam jgħajjat kemm jiflaħ. Il-farsa li kien hemm dakinhar fil-knisja ma tintesa qatt, u dik kienet l-aħħar darba li Elija għamilha ta' abbati. Darb'oħra kien qalli, Għax jiena mhux Elija jisimni ta' propjament. U hawn qalli l-ġrajja kollha. Meta twieled, missieru, flimkien ma' xi qraba oħra, kien ħadu l-Knisja biex jitgħammed, u b'hekk ikabbar in-numru tal-fidili li kien hemm fir-raħal. George, missier Elia, kien minn Ħal Qormi, u San Ġorġ għalih kien l-akbar u l-aqwa qaddis. Għal ġenerazzjonijiet sħaħ dan l-isem kien jingħata lill-ewwel tifel li jitwieled f'kull familja. U issa Missier Elija ried jagħmel l-istess. Il-kappillan staqsieh, Se nsemmuh? U mhux Elija, Sur Kappillun! wieġbu George bi tbissima. U l-kappillan niżżel Elija għax hekk fehmu. Xi xahar wara, George iltaqa' mal-kappillan ħdejn it-zuntier tal-knisja U dan staqsieh kif kien sejjer Elija. Do minu! Ara min! It-tifel tiegħek li għammidna ftit ġimgħat ilu. Imma dok mhux Elija jismu? ħatfu Ġorġ. Mela x'ismu? Dok Ġorġ jismu, wieġbu missier it-tifel. Dak Elija jismu, sostna l-kappillan. Le, ħej! reġa' missier Elija. Dok George jismu. Xi żball għandek? Imma jien George semmejtu! Int lili mhux hekk għedtli? U jien ktibt kif għedtli, qal il-kappillan. Imma jien mhux George għedtlek, fakkru missier Elija. Le, ħej! Int għedtli, Elija! U komplew jargumantaw sakemm fl-aħħar intebħu bl-iżball. U għall-ewwel darba wara tant ġenerazzjonijiet, inkisret it-tradizzjoni fil-familja. Kellu jkun Elija li jiksirha mingħajr ma ried. U miskin George kellu jara kif jagħmel u jgħid lil kulħadd li ibnu kien jismu Elija u mhux George. U dan kollu wasslu biex kisirha ma' tal-familja li għalihom San George kien jiġi l-ewwel u qabel kollox. Din il-rgħajja ġieli smajtha bħalha ċajta. Forsi Elija kien qed jivvinta meta qalli x'kien ġralu jew iċ-ċajta oriġinat minn ġrajjietu, min jaf. Matul ix-xhur tas-sajf filgħaxijiet, ħafna nisa li kienu jqogħdu fit-triq tagħna kienu joħorġu fuq l-għetiebi jew bis-siġġijiet u hemm kienu joqogħdu jilagħbu t-tombla jew iqassqsu fuq in-nies. Dan kien passatemp favorit fit-triq tagħna. Ħadd minnhom ma kien jaf jaqra għax fi żmienhom ommijiethom ma tantx kienu jħabblu rashom biex jgħallmuhom l-iskola. Iktar kien importanti li lit-tifla tgħallimha taħsel, tnaddaf, tgħaddi, tħit u ssajjar. L-iskola kienet meħtieġa għar-raġel li kien irid jaqla' l-għixien tal-familja. L-għaxqa tagħhom kienet meta xi ħadd li jaf jaqra kien jiddobba xi rumanz u joqgħod jaqralhom. U jekk ikun xi rumanz mimli traċedji, biki u vendetti, tant l-agħar. Kienu jieħdu gost jibku. U għal dan ix-xogħol kien jidħol Elija. Kien jara minn fejn iġib xi rumanz minn dawk tal-faxxikli u hemm erħilu jaqra b'dawk in-nisa miġburin madwarhom attenti li ma jmorrux jitilfu xi kelma. Imma Elija, waqt li qed jaqra, tgħidx kemm kien jivvinta u jżid ma' dak li kien ikun hemm miktub. U l-gost tiegħu iwerwel lil dawk in-nisa jew ibikkihom. Kull rumanz kien iġibu darbtejn daqs li hu. L-istess kien jagħmel meta jaqralhom xi siltiet mill-gazzetta. Jivvinta u joħloq minn żniedu, u l-għada dawn imorru fil-ħwienet u jgħidu xi jkunu semgħu mingħand Elia. U mur mirihom. Darba minnhom fil-Karnival libes liżar abjad u ħareġ jiġri mat-toroq tar-raħal bil-lejl. U tgħidx kemm werwer nies. Imma għal naqra ma marx id-dinja l-oħra, għax kien hemm wieħed ma jaħsibhomx u tah daqtej sew. Kont nieħu gost nieqaf nitkellem miegħu. Illum m'iniex se nirrakkonta aktar mill-praspar tiegħu. Forsi xi darba niktibhom kollha fi ktieb.